Insellmilkom u nagħtikom l-għodwa tajba u nilqakom għal programm ieħor sibt il-punt kif namlu kull nar ta' sibt f'dawn il-ħinijiet. Tama li qomtu tajjeb ġviri kelkom lejl eh, ta' mistrieħ u sa' nafrontaw ġurnat oħra, aħna nkomplu bl-appelli tagħna biex kemm jista' jkun nibqgħu insegwu id-direttivi li jatuna l-autoritajiet ehm, tas-saħħa għaliex dawk huma l-autoritajiet kompetenti. U naf li iktar ma jaddi żmien iktar dak li jkun iħossu da xejn iktar skomdu forsi, però aħna kapaċi u intelligenti biżejjed biex nagħmlu l-isforzi tagħna biex nagħmlu dak kollu li hu possibbli ħalli nkunu nistgħu nirreżistu it-tentazzjonijiet li jkollna. Għaliex għaliex qegħdin f'sitwazzjoni illi mhux biss hemm aħna fin-nofs, ġviri hemm jien innifsi jien li nagħmel l-azzjoni, imma hemm l-oħrajn u rridu nibżaw għal xulxin, irridu nieħdu ħsieb xulxin, irridu nibżaw għas-saħħa ta' kulħadd. U allura nibqa' ngħid jien li anke jekk għaddej iż-żmien jekk forsi għal grazzja talla u għal eh, saħħa illi bija qegħdin jaħdmu dawk kollha li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa qed jirnexxina b'xi mod nidru li qed nikkontrollaw, fil-fatt qed nikkontrollaw eh, din l-imxija tal-COVID, però b'daqshekk m'għandniex nieħdu l-affarijiet for granted u nibdew nillaxkaw mill-disciplina li għandna bżonn nuru f'dan il-żminijiet. Fil-bidu tal-programm tiegħi illum qed nerġa' nistieden lill-Ministru tal-Finanzi, il-Profs Edward Xikluna, fil-fatti għat miegħi fuq il-linja nsellimlek Profs u nagħtik l-odwa tajba. Nsellimlek Manuel u semmija tiegħek kollha.
Però qabel niġi biex nitkellem mal-Profs, xtaqt nagħmel osservazzjoni, se nagħmel osservazzjoni hekk biss Għaliex kultant niskanta u nitnixxef jiena. Ma nistax nifhem pereżempju kif għandek il-kap tal-oppożizzjoni illi imurlek jirringrazzja lil forzi armati ta' Malta għax-xogħol tajjeb illi qed jagħmlu u fl-istess nifs Għandek ix-Shadow Minister tal-Ġustizzja illi ħatru l-istess kap tal-Oppożizzjoni illi irid jibgħat lil kap kmandant il-ħabs għal omru. U mhux lilu biss ta' irid jibgħat il-Prim Ministru u t-tim tiegħu rajnijom il-birajnija l-biraħ il-konferenza tal-aħbarijiet li tal-Prim Ministru. tibqa' imnixxef u skantat kif jaslu biex jagħmlu dawn l-affarijiet anke f'mumenti daqshekk delinkati u sensittivi. Dik hija osservazzjoni sa ħammur għand il-profs, profs jiena xtaqt inkellmek fuq żewġ affarijiet iktar minn kun ħaġor. L-ewwel nett il għaliex komplejtu għaddejjin bil-miżuri illi ħabbartu u komplejtu eh, is-sostnu u tejnu lil kull min għandu bżonn lajnuna f'dawn iż-żminijiet, Umbat kien hemm ukoll il-rapport ta' konsultazzjoni ta' l-IMF u xtaqtek tispjeganna ftit il-Fond Monetarju Internazzjonali x'qed jgħid fuq pajjiżna. Sakemm qiegħed titkellem Manuel nista' ngħid ukoll li ħarġu tnejn żewġ eh, rapporti oħra tal-credit rating credit rating agency Moody's u Fitch u li qegħdin jaqblu ħafna u dik li tina komfort ma' dak li qed jgħid l-IMF. Però għal dawn huma kollha relatati. Mhm. Mela minnaħa waħda il-gvern jgħat ehm, bil-mod il-mod jara eh, xem bżonn il-pajjiż u ċertu miżuri jekk xi ħadd tisaqsi ma kien hemm għalfejn jieħdu ġimgħa ġimgħatejn mhm. biex jiġu annunzjati għaliex dawna Dawn miżuri tant huma straordinarja illi ma jistax il-Gvern jagħmilhom la qegħdin fl-Unjoni Ewropea, irrid jieħu l-permess li inti tgħin l-settur privat, is-settur privat qiegħed hemm biex jieħu riski. Mhm. Tiġi tajba u tiġi ħażina wkoll, qed nitkellem in ġenerali. U l-gvern mhux suppost jindaħal ħlif li jinkoraġixxi jgħin u jinċentiva. Imma semmek jista' jasal, ma jistax jaqbad il dik il-fabrika jew dik dak is-settur jew dik il-lukanda jaqbad u jgħaddilhom xi flejjes, ma jistax. Dak hmm. hija state aid, forsi ħafna l-drabi nisimgħuha. Għajnuna li tingħata mill-istat. Ma tistax. Ħlief hemm minimu li użajr ħafna kien ta' 200,000 għal kumpanija kbira miexejn illi seta. Allura ridna kull darba napplikaw lill kummissjoni U l-Kommissjoni għandha 27 pajjiż biex tlaħħaq magħhom u tajdinna iva dawn qed jiġu approvati il-mod kif din hija ħaġa teknika ħafna. Mela wieħed wara li l-unika miżura li aħna ma kenniex bżonn eh, nitolbu l-approval tal-Unjoni Ewropea kien l-ewwel wieħed illi mill-ewwel Ħriġna niftakar is-Sibt filgħodu, il-Prim Ministru jiena u l-Ministru eh, Xkemdi, mhm. u nannunzjaw it-tax deferral, ġifieri xi ħaġa li kienet tagħna. Il-Gvern kull xar iddaħħal beħet u ieħor 41 miljun mit-taxxa u mill-VAT u mhm. mill-bolla. Barrek, kumbat, hemm is-sisa u koll ġbiri eh, titla iktar minn 40 miljon. U dak il-flus li s-soltu jieħu l-gvern ma rridx jixxuttom minn fuq l-ekonomija, rrid iħallihom hemmhekk u jiddiferjom, ġviri jipposponiehom mhm. għas-sena d-dieħla sa naraw meta hemm bżonn dak li jkun ħallasom. Ġviri, mhux il-fatt għax mhux mill-but tal-gvern jew hekk da kollu, mhm. kienet importanti Għaliex il-kumpaniji u n-negozju self-employed kellhom bżonn il-likwidità, il-flus li dejn, il-cash. U l-gvern permetta billi tom din is-somma ta' 42 miljuna jżommuha kull xahar, jiġifieri hmm. titla' mhux ħażina jekk nitkellmu fuq fuq disa' xhur, nitkellmu 300, 400, anke 500 miljun jekk iddaħħal is-sisa magħha, hmm. u posponihom. Dik l-ewwel eh, kienet l-ewwel miżura. It-tieni l-ikbar waħda mhm. ferm ferm kbira, però meqjusa wkoll. Kienet ta' 800 euro lil dawk speċjalment fil-lukandi restaurants u ħwienet li ġew imġela jalqu mhm. jew għalqu għaliex l-airport huwa magħluq illi ehm, l-impjegati tagħhom il-gvern ititihom il-basic mhm. mija u l-employer fejn hu il-każ għax fejn il-minu wage mandu għal fejn jittopja xejn. Fejn hu il-każ jittopja

dak nofs perċentwal tal-GDP, tal li mhm. għalfejn tkun daqshekk tekniku. Għax konna nagħmlu sena biex nġemma dak, mela, u issa mela. qed joħroġ kull xahar. Mhm. Salarji ta' dawk is-setturi weqfin, jiġifieri hija somma fenomenali. Però maħniex ma morniex bħal pajjiż oħra. Is-salarji nagħmlu tajjeb aħna lihom. Biex issa ma rridx insemmi l-pajjiż avvanzat qiegħed fl-Ewropa, issa twerru illi mhux sa jifilħu għalih u qed jitolbu l-kumpaniji kbar biex ma japplikawx għal dal-miżuri kemm tista' timmaġina. Jiġifieri eh, aħna meta jgħidu għaliex ma milx iżjed jew dana, għaliex ismihom eh, illi din jekk titwal aħna nkunu preparati. Mhm. It-tielet wieħed U din huwa ferm ferm importanti speċjalment għal familji Maltin, in-negozji żgħar u kulħadd. Għax kulħadd għandu xi ftit xi self lem jew self law minn għal dar, minn għal karozza, minn għal mortgage, minn għal eh, buy to let. Mhm. Hemm ħafna raġunijiet li wieħed jissellef minn il-bank minn barra n-negozji li jisselfu b'mod normali. Is-self kollu li hemm bħalissa u li qed jitħallas il-kapital u li max fuqu sa jiġi iffriżat. Ġifieri jekk tapplika, isir dak li ngħidulu moratorium. Mm. Ġifieri inti m'intix obbligat għal issa għal sitt xhur sħaħ tħallas li max jew il-kapital li għandek mal-bank. Il-bank mm. jiġu imġela illi ma jihdux ħlas ta' imax u kapital jekk dak li jkun jgħid mod eh, option, ġviri eh, mod volontarju jgħid le jiena minix Eh, tajjeb biex nagħmel għalissa nagħmel dal-ħlasijiet mhm. u nipposponihom u jiġu rixeddu. Jekk pereżempju wieħed għandu dar ngħidu aħna għal 29 sena, u mbagħad titawwal għal 30. Mhm. Imma dal-perjodu kruċjali għalih u għall-familja tiegħu ma jħallas ikompli ħallas il-mortgage. Issa biex jagħmelek eh, profs irid japplika irid imurru l-bank ġifieri għax Iva, eh, irid eh, naħseb anka b'mod bit-telefon, li mbagħad jaraw xem bżonn. Sewwa. Fil-żmien tal-lum inqas ma jkun hemm kuntatt. Għal ħjar sewa l-impjegati tal-bank u sewa l-individwu. Umbagħad Barra hekk, dak il-passat, mela inti li għandek outstanding, tajnik il-likwidità kollha, inti m'għandekx għalfejn, dak kollha sa tissalvagward, sa salva dak il-ħlasijiet li inti sa m'intix imġiel tħallas mhm. għalissa. Umbagħad qed nitkellmu fuq il-futur, inti għaliex il-negozju tijak naqas fil-attività tijaw, mhm. għandek bżon issa tiħu loan għal-futur. biex topera, ta' mhux għal familji, nitkellmu għan negozji. Mhm. Biex joperaw għal futur ehm, jistgħu jmorru issa għand il-banek biex jisselfu mhm. bil-garanzija tal-gvern. Il-gvern se jidħol għal kull negozju f'Malta għal design jagħmel tajjeb għal design fil-mija ta' dak is-self. Jiġifieri, il-bank qed inserħulu moħħu li jekk F'dak il-każ eċċezzjonali dak li jkun ifalli jew jinqalalu xi ħaġa jew dan mhm, mhm. u ma jistax iħallas, il-gvern se jidħol għalih. Mhm. U jħallas design fil-mija għal ehm, ġifieri għal kull mit euro li jissellef il-gvern jagħmel tajjeb għal design. Li għal bankija riskju eh, jiċkien ħafna ħafna. Eh. Riżultat ta' hekk għax il-banek dejjem jagħtu li max u kultant li max ma tantxuha baxx inħabba riski la r-riski naqsu la r-riskji naqsu, issa sa jwaqqa' liema xi għadd b'wieħed u wieħed u nofs fil-mija milli kien is-soltu jagħti. Imma l-Gvern ma kienx kuntent b'hekk mela. L-ewwel nett waqgħu r-rati tal-imax. L-ewwel sitt xhur hemm moratorium ieħor da mhux tal-passat għall-futur qed ngħidu għall-ewwel sitt xhur li ġejjin fuq self ġdid. Sewwa.
Ma m'hemmx għalfejn tħallas la imax laqas kapital. Jiġifieri hemm żewġ moratorium, wieħed għall-passat li tieqaf tħallas mhm. u liħor għall-futur għal xi loans ġodda. Imma l-gvern mhm. mar ferm ferm oltre illi li max li sa jibda jiġi kalkulat, għal kemm inti ma tħallsu jibda jiġi kalkulat, xi darba titħallsu, sa jħallsu l-gvern sa 2.9 fil-mija, jiġifieri il-parti kbira tal-banek illi sa jkollhom rati ta' imax fuq dawn il-loans ġodda ngħidu aħna ta' 2.9% se jiġu se jsiru self b'xejn. Tistgħu timmaġinaw, ġifier in-negozji qed intuhom self b'xejn għal sentejn. Għal sentejn. U mm. din sintenti se tiswa 40 miljun oħra lill-gvern. Jiġifieri in-negozji dawk li qed iħossuhom illi ma kinux inklużi f'dik ta' 800 u da kollu, se jkollhom il-faċilità kollha sew fuq djun tal-passat u sew jistgħu jieħdu wkoll self għal-futur biex serħan il-moħħ li l-gvern qed iwieżen magħhom jagħmel tajjeb mhux biss b'90% tal-garanzija imma mhm. jħallas li max ukoll. U għalhekk dal-pakkett Issa minix nidħol fid-dettalji mhm. ta' sisa li waqqajna u li ġiddeferjajna fuq il-sports gaming, hemm ħafna affarijiet li billi ma joqtux lil kulħadd is-settur biss eh, jkun jaf bihom u allura qed naġevolaw dawk is-setturi bħal persuni b'diżabilità, eċetera, eċetera. Mhm. Imma dal-pakket kuntenti ħafna il-Fond Monetarju Internazzjonali u għala Mhm. U irrepetewa wkoll il-bieraħ fil-għaxija il-Moody's u mhm. anka l-Fitch. Illi zammew il-rating ta' Malta ma nizloħx bħal mamlu xi pajjiżi oħra mhm. u ħalleħ stabli ħalleħ stabli, ġviri law mhm. negativ, laqasu pozittiv, ma tistax tkun pozittiv fid-dinja tal-lum, meta inti daqshekk inċert, però huwa stabli. U din tatina il-komfort. Illi Għalkemm iva sa taqla' daqqa l-ekonomija, mhix sa tkun daqs pajjiżi oħra, dejjem jekk aħna nibqgħu nimxu bil-programm ta' saħħa u ekonomiku kif mixjin bħalissa. Dak huwa il-warning, jiġifieri eh, aħna naħsbu illi il-prodott gross domestiku sa jonqos ftit, id-deficit jiżdied ftit, imma mhux bħal ta' pajjiżi oħra, mhm. post l-aħjar pajjiżi, mhm. U dan għax għandhom fiduċja fina. Fiduċja fil-gvern, fiduċja fil-poplu, poplu hmm. żgħir, popolazzjoni żgħira però kapaċi kun kompattu meta jara warning għal u jew teddida għalih, jaf id-dabbar rasu, mm. jaf joqgħod attentu għalhekk il-warning li qed inti u l-avviżi, mhm. Manuel, mhm. huma importantissimi. Jekk nibqgħu mixjin hekk, aħna id-daqqa tkun ferm inqas u mhm. nerġgħu nieħdu r-ruħ kif kulħadd jixtieq, kull familja tixtieq. illi fis-sajf jew wara s-sajf nibdew ir-rota ddur bil-mod u nerġgħu ndawru ir-rota u nerġgħu nibdew naqalaw dak li konna naqalaw qabel. Mhm. Kollha qed jgħidu illi l-ekonomija tista' bejn 4 u 7 fil-mija, mhm. ġifieri tmur bħalma mhux eżatt bħalma kienet qabel, imma ma tsofrix hemm min sa jispiċċa minn din il-kriżi b'djum kbar li mhm. sa jkollna ngħinuh. għax ta' jkun pajjiż fil-xifer jekk mhux falliment. Mhm, mhm. Pajjiżna u narġa' nirrepetuha u għandna xiex ngħiduha dawn is-seba' snin u nofs ħdimna u ġemmajna u waqqajna d-dejn għal 43 U allura għanna l-beneficju li dak il-pakket stajna namlu. Mhm. U jekk jitla id-dejn, jitla l-50, 52, 53, imma ma jaqbis. Ma jaqbis, ekku, ekku. Fil-fat jien innotajtu kol, anka fil-press release li ħarġu l-IMF, għax taf inti l-ewel kunem l-staff report, un bat kunem l-executive eh, directors iva. li konfermaw ħafna minn dak li kunu saħar. U jisemmu l-IIP fost l-oħrajn, ġviri u jajdu mela, kem oh, mela, mela, oh, kien tajjeb u kem u kem kien bilaqa l-gvern Malti. Mela, mela jġu jajdunna danek u danek Mhm. Mela, issa qed nirrealizzaw kemm permezz tiegħu għal eh, san salvaw ħajjiet għax nistgħu nixtru dak li għandna bżonn fil-mediċina il-kont issa qed imiss il-150 miljun. Immaġinaw, iżjed iżjed mill qed nofquha milli kanna ġifieri kieku aħna ma ġrad il-kriżi għandna miljuni kbar fis-saħħa, ħatja fl-isptar biex iżommu tobba u da kollu. Imma il-fuq minnu da għal biss stajna naffordjaw 150 miljun biex inserħu il-familji illi jekk għall ħares qatt jekk għal ħares qatt xi ħadd ikollu mill-familja tagħna imur l-isptar se jkollu l-attenzjoni kollha. Mhm. U bżonn l-unika ħaġa li baqalhom jitolbu għaddi ma ssirx bil-flus mhm. hija li ma nkomplux inżidu billi noqogħdu niltaqgħu mhm. u niċċajtaw f'dan il-żmien kritiku, u mbagħad ma jkunx jistgħu ilaħqu Ġviri, huma għandhom l-apparat imma mbagħad iridu jlaħqu magħhom. Mhm, mhm. Ġviri, ilaħqu u sissa, sissa ġibna ruħna tajjeb ħafna faħruna fil-rapport kollha mhm. illi konna minn ta' qoddim, da mhux aħna issa qed ngħiduh. U hawnhekk nirringrazzja s-settur tas-saħħa bil-kull minn qed jaħdem hemmhekk veru l-eroj ta' dan iż-żmien. Din hija żmien ta' gwerra u għandna l-fejn nkunu rikonoxxenti lejhom. Però rridu nkomplu mixjin di triq għax inkella jekk inħassru kollox ma ehm, da kollu li qegħdin jgħidulna mhm. itir isir duħan.
Grazzi ħafna prof salli eh, kont maħna jena sen kompli ehm, eh, nitkellem propju dwar dan fil-fat fuq il-linja naħa l-oħra għandi l-osservatur finanzjarju Robert Borg u sen għamlu daqxie analizi u kol ta' situazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Mela dak kien il-Ministru tal-Finanzi, il-Professur ehm, Edward Xikluna, li eh, qed taraw il-ħidma eh, kbira li għaddejja pari passu biex najtek aħna ma saħħa ġifir inti għandek ehm, żewġ ehm, xufira wieħed qed isuq il-sitwazzjoni il Eh, tas-saħħa, il-bżonn li għanna bħalissa li x'qegħdin f'mument straordinarju, allura rridu nsibu soluzzjonijiet straordinarji għal mument li qegħdin fih, għandek id-deputat Prim Ministru eh, Christopher Funaha u għandek il-Edward Ċikluna u kol fuq in-naħa l-oħra fejn jidħlu il-finanzi. Naturalment hemm il-kabinet kollu kulħadd għandu responsabilità tiegħu u rridu nixbdu ħabel wieħed mal-linja u d-direzzjoni illi qed jagħti l-Prim Ministru Dr. Robert Abela.